Gɔrim nyaɣi so o di chɛ ka so deceiver bee ka so yɔhi ma ni gɔrim bi viɛla eh, gɔrim ŋɔ ŋɔ di bahi viɛli pam di zuɣu kpɛŋ ŋɔ Sweet Africa TV gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira n yuli booni Mister President on social media ni yɛn yɛla shɛm kpaŋ maa maŋa ka a she ka like ka subscribe eh ŋuni n yɛli ni gɔrim bi nyaɣisa Ɛhɛn, a gba ku yim Dagbaŋ n-chaŋ Ankara polo gba nti nyɛ nyaa takahi ku di a, a ku zab nyuli. Bala nti ti a chaŋ Saudi Arabia bee Dubai bee Qatar bee a'a a ti chaŋ silimin tiŋa. So gɔrimbu viɛla di bi nyaɣisa ka wula ka a chaŋ ka kuna ka bi niŋ daba ayi ka lan labira. Wahala mi be nini polo pam. so di wuhirimi ni kadama ninpolo maa ti ku bahi sola yiŋ biɛhigu so m bi yɛli ya shɛli o man ni yɛli shɛli tum taali m-bala maa shɛba mɛla yanima eh amaa ka kuna chira ayi bee chira ata ka lan labira bɔzuɣu mabia ka di yɛtɔɣa kamina yɛntɔɣisi zuŋɔ ŋɔ kpaŋɔ amaŋa ka a shɛyi ka laiki ka subscribe ti mali WhatsApp platform ka ti tɔɣisira gɔrim yɛtɔɣa. In fact, naa niŋ a barika na ninvuɣ shɛba puuni. Arab Gulf ŋɔ maa di opportunity nima di yurina pam. Liɣiri dini n-gɔra. Di zuɣu a yi niŋ interest ni a joini ti. Kpaŋmaŋmaŋa the more video nim maa di be on YouTube. Ku keep watching ma zaŋ chaŋ the end of the video maa. Post-ma a nyɛ namba, tim ti message a bɔri ni a joini WhatsApp platform maa. WhatsApp platform maa mi ti bi writera, ti bi sabira, ti bi poostiri binshɛɣu. Gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisira. A yi mi naan zaŋ ni binshɛɣu ni a post zaŋ bahi platform maa zuɣu maa bee bɔhidibɔhisi a ku tooi labisi li, din wan yi miri ka a posti li. A yi kab vidio shɛli ni neesim Nyɛ Nyɛla Ɛjɛnti So, Nyɛ Nyɛla Binshɛ Shɛli ka bɔri ni nyɛ m-poosiri dundɔŋ maa puuni. Baŋmi ni pɔi ka a ti yɛn poosiri li, a ni poosiri li ŋɔ maa bɔhisi ni bɔha ka a nyɛla ninvuɣ so ŋun ni tooi labisi lala bɔhisi ŋɔ maa. Zuŋɔ ŋɔ, m mina, ti yɛn tɔɣisila yɛtɔɣ shɛli din yirina ti zilli zuɣu ka m bɔri ni n yɛla ka a daŋ gbaag amaŋa ni a zilli. a yi mali nia naayingu. Eei mabia, afa so n-daa beni m-bɔri Canada visa. Visa maa o tryili mi la hali ka apply li. O ni apply bini ŋɔ ka di ti kana ka o mi pun mali la paɣa ka o mini paɣa ŋɔ maa mali bihi ayi. Visa ŋɔ maa kana ka bɛ deei li ka niŋ suhupiɛlli. n biɛni la hali ka bi da tikit maa zaŋ zali the next month ka o yɛn yiɣisi next month shɛli o ni yɛn yiɣisi ŋɔ maa dabisili maa ti chɛla bilifu ni di paagi ka biɛɣuni mini dali sunsuuni ku yɛn yiɣisi maa zuŋɔ ŋɔ ka o mini yɛri yɛri ni daŋ ni o paɣa ka bi niŋ bindirigu n-di, ka alaafee na ku benimi. Biɛɣu ni asiba shi ka o ti yɛn chaŋ. Ŋuni n-yi sammaŋ polo ŋuni mi o ni di binshɛɣu, ka o kana nti kumda m puuni, m puuni, m puuni, m puuni. M puuni puuni ŋɔ maa ka di niŋ o baanjira, ka o ku dabingira. A, ka bi lihiri biɛɣu ni asiba shi mi. kuɣusi yɛn gu kuɣusi ni yɛn gu ŋɔ maa chɛ a ni zani kpɛŋ ŋɔ ka yɛla a ni yɛn ti ni yuuni zoli shɛli din be ti tooni ŋɔ a ni lan lihi ka kom ka di do ti tooni a ni nya kom maa teeku m-bala maa ka a lihi a nudirigu polo na a lihiri kom maa bɔɔ a lihi zoli maa bɔɔ to lahiʒibu shɛli ka n yɛn chɛ ka a nya a nya zoli maa a nya kom maa teen shɛli ha m-be zuɣusaa maa to chɛ a kamara maa Kom ŋɔ maa ni shoo yiri luɣi shɛli polo ŋɔ maa, yaɣa n tɛɛ ni kamara maa ka di kana tooni na kpɛŋ ŋɔ ka a nya. A ni yɛn tooi wuri ŋɔ maa, ti ni tuhiri loori shɛli ŋɔ. Ti ni chani ni ti kpe luɣi shɛli pam, a ni nya teeku maa tooni ti tooi ni boo. Lihimi kom maa, a ni lihi soli maa, ka soli maa niŋ kaman di chani la tiŋgbani ni pumpɔŋɔ. Silimiingi so tali ni o baŋsim a nya teeku maa din na ku chani ha shɛm boo. To ti ni yɛn kpe luɣi shɛli polo ŋɔ maa, teeku maa pala zuɣusaa. ka ti yɛn chɛ biriji ŋɔ maa di pun puhi ti ni kpɛri luɣ shɛli polo ŋɔ kom maa bela ti zuɣusaa ka biriji ŋɔ maa ka di be kɔtiŋ ŋɔ maa kom maa gbunni so di pun puhi ti ni kpe luɣ shɛli polo ŋɔ a ni lihiri biriji shɛli ni din be ŋɔ maa shipunima ni binshɛɣu kam zaa di garitila zuɣusaa teeku maa yi pa bela zuɣusaa ka di be tiŋgbani ni din be biriji shɛli gbunni ŋɔ maa silimiiŋa ni zaŋdi o soli tali O sɔŋsim, o ninneesim, n-kiri ti binshɛɣu ka n bala maa. O zuya maa mini o daafa ni o litaafinima wan mali karindi shɛli m-bɔŋɔ, o suuronima, o aayanima, di zaaha o ni tom zaŋ zaŋ niŋ binshɛɣu n-sɔŋ biɛhigu m-bala maa. Di tuɣimi ti yɛtɔɣa maa la, O kuhirila o puuni, o puuni, ka biɛɣu ti neegi a ka bɛ lihira zaŋ chaŋ Zawɔn polo ha ka o fly ticket. ka puuni maa baanjira ŋɔ maa ka bɛ lihiri zaŋ chaŋ Zaawun polo din so. Zaŋ chaŋ Zaawun polo ti yɛn paagi o lɛbila ninvuɣ so ŋun kani, ka bɛ doli doli li o visa Canada visa di beni pumpɔŋɔ o kpiya ka chɛ li. Mabia n ni bɔri ni n zaŋ yɛtɔɣ shɛli din zaŋ pahi a yi, Tani m-maŋmaŋ noo ŋɔ ti mabia yaha. O yiɣisimi zuŋɔ ŋɔ ka o nya opportunity. O min o taba ka bɛ yɛli ni kadama ni bɛ yɛn chaŋla Libya. Shaawara maa gbaami wula wula ka bɛ gbaagi ka yino maa ka ŋun chaŋ n-ti gbe o paɣisaribila sani. Paɣisaribila ŋɔ maa sani maa ka biɛɣu ti yi neegi. ka o dɔni o bi tooi yiɣisi. Bɛ kooli kooli kooli kooli o namba maa laa hali ka di nyɛla o ni dɔni maa buɣi o di buɣi o di o bi yiɣisi kooli maa ti pick ŋɔ ka bɛ kuhira ka di nyɛba a zaɣi yaa ka za wula ka o namba maa binshɛɣu din kana m-bɔŋɔ. Buɣudi buɣudi ŋuna m-baŋ o ni di binshɛɣu. Din pahiri yaha, ti ma bi so ka o gba zaa mini o taba bɛ yila soli ni bɛ chaŋ. Bɛ ni chani luɣ shɛli polo ŋɔ maa, bɛ paala luɣ shɛli polo ka o chaŋ ti zani ni o dulimdulim. Ka o yi kpɛrila n-kɔɔl o, Awɛɛ ka zaɣ yaha ka zayaɣa beni ka lahi yiŋa ka a kani? ka o ŋun o tabi maa ni chani ka o kana ti woligi na ʒe luɣ shɛli polo maa ka o yɛli ba, Weendo, weenyɛŋ ka n sɔɣiri yɛri maa, bɛri ka a yɛli so, M mi n zaɣi yaa kaza mini zaɣi yaa kaza ti chani la yaa kaza. Di zuɣu n sɔɣimi yɛli maa, m bi bɔri ni a yɛli so. Nyin ŋun sani a sɔɣimi yɛl o maa woo, a ni yɛri ninvuɣ so maa, A mi o gba zaa ni yɛn yɛli ninvuɣ so ka yɛli ni kadama n sɔɣimi yɛla maa bee? Di yɛli so. Ka lala nir maa gba zaŋ chaŋ ti yɛli so n sɔɣimi yɛla maa o? Di yɛli so. Ka o gba yɛli so n sɔɣimi yɛla maa o? Di yɛli so. N sɔɣimi yɛla, n sɔɣimi yɛla, n sɔɣimi yɛla. Di yɛli so, di yɛli so maa di ti yɛn yaɣila ninvuɣ pishi zuɣu. Di lan pa sɔɣi yɛli m-bala maa. A nya ti ni be teeku maa gbandi wo, a nya soli ni waɣa shɛm maa, soli din na be ha, how many minutes? A yi kpe di lɔŋ ni, ka loori maa ku chani binshɛɣu kam maa zaa ha, din teekila ten minutes before ka ti naan yi anda. Ka di gbunni, teeku maa gbunni maa, ka bɛ tom niŋ li emergency luɣ shɛli polo di ni tooi paaki, luɣ shɛli polo di ni tooi, here in Iceland m-bala maa. Saha shɛli beni di yi ti niŋ ka kom maa zuɣu bee ka yɛltɔɣa shɛli beni bridge maa bɛn kpari li mi ka loori ku lan tooi gari di saha a yi be another side ŋɔ maa naɣila yi di wahala zaŋ gari other side ŋɔ so teeku maa lɔŋ ni ka ti na ku bɛn chani ŋɔ maa so pumpɔŋɔ a kana ti paai ni kpɛŋɔ three lane yɛn nyɛli ɛhɛɛ ka naan che yi ti lan yiri yaha so eh, din na ku nyɛ shɛm bala maa so m ma bia ni bɔri ni n yɛli shɛm o yɛlo ŋun bɔŋɔ ka n bɔ gba yɛli di yɛlo di yɛlo di yɛlo di yɛlo ŋɔ maa so chɛnda a yɛtɔɣa ka n yɛri ŋɔ a kure ni bɛ gɔrim puuni a yɛtɔɣa ka n yɛri ŋɔ a kure ni bɛ zoo puuni a yɛtɔɣa ka n yɛri ŋɔ gbaami a zilli ni a shaawara malibu gbaami a zilli ni a shaawara malibu O zaɣiya ka za man di li n vi sambali maa eeh m bɔri ni n chaŋ Canada ka a suhi piɛlli n yɛn nyɛ sokam suhi piɛlli gbaai mini Dagbanli o miri ka a zaŋ taali ni ni yiri a yɛltɔɣa shɛli ŋɔ maa eeh man di bɔri ni n chaŋ Libya ka a shaawara maa pun ŋmɛ kpii niriba ashɛm m bi yɛri ya a miri ka a maani shaawara zaŋ chaŋ a gɔrim shee But, baŋmi ninvuɣ so hal di nyɛla a paɣ yi ka a daashili bee a ma yi ka a shili bee a ba yi ka a daashili, yi miri ka a yɛl o a secret. Niriba pam eh, bɛ rɔbila la bank puuni ka bɛ kɔŋ bɛ nyɛviya, ka di nyɛla bɛ ni kɔŋ suɣulo ka mali soli zaɣ ya ka za ai eh, yaɣa chana, o ni bɔri ni n-chaŋ bank ni ti yihi liɣiri. nimaani maa, ka yiɣisi bindee nyaa bi wum la azilli zuɣu. M pa shɛli, nyin zaŋla shaawara maa maa yɛli wɛ ɔye n doo, ka wala ŋɔ, O mabiɛɣuni, n sa bɔri ni tam a yaaka zaa, ka n sa chaŋ n di chaŋ bankana di yihi liɣiri. A ni yɛli li maa, a mi so n baɣi luɣ shɛli polo wum so n yɛli luɣ shɛli polo. Di zuɣu gbaami azilli ni yɛtɔɣ shɛŋa. M mabia hali ti ban be gɔrim yɔɣu ŋɔ maa, a yi nya ninvuɣ so ŋun yɛn gu ti zilima ŋɔ maa, ti gbaari la ni yɛtɔɣ shɛŋa yɛlibu pumpɔŋɔ ti yi pa yina bini maa puuni. So kom maa, eh, chɛɣu ti ŋmaligi round-about ŋɔ ka n chɛ ka a nya kom maa nyaaŋa yaha ti ni yina ko shɛli lɔŋ ni ŋɔ maa. A nya teeku maa other side boo? Tɔ, ti ŋmaligi round-about ŋɔ kpɛŋ ŋɔ, tɔ, a nya teeku maa. eh, runabout ŋɔ chɛɣu ti siɣina eh, to ti ŋmaligiya naagi zoli maa n bɔŋɔ ti kurɔsi duna n bala maa ti kurɔsi duna kpɛra ŋɔ naagi ka teei ti maŋa to zoli maa n bɔŋɔ eh, pumpɔti yɛn dola ti nudirigu polo na ka teeku maa a ni lihi ti ni yi teeku maa to a nyɛ yaɣali ŋɔ to teeku maa n do eh, yaɣali ŋɔ a ni yebu di lɔŋni n ŋɔ ha ka ti lee bɛ maa to kom ŋɔ lɔŋni ka ti tim yina maa di zuɣu silimiŋ ni ni tooi niŋ binshɛɣu n bala maa di zuɣu ni yɛli yaa gbaai ma a zilli maa zilli ŋɔ maa a yi nyɛ ninvuɣ so ŋun yɛn go a yɛtɔɣa ka yɛri ŋɔ a yi mali nia ni a go din nahi ʒili a yɛtɔɣa ka yɛri ŋɔ gbaai ma a zilli a ni bɛ process kam puuni a mini ninvuɣu so ŋun niŋdili a yi kpɛrila n so ŋun pahi a zuɣu ka yi niŋdili maa a chɛ ni kam puuni chɛ ka di niŋ ninvuɣu so ŋun gbubi a shili ninvuɣu so ŋun ni tooi liri a daashili ni binshɛɣu kam maa zaaha yɛ ti ban bɛ silmiin tinsi ti malli ti noya ŋɔ maa ti limit ti tariga ŋmahinli chaŋ n ti a example Di yi niŋ ka a teei be silimiin tiŋa ka a mini so yi diri fiila zuɣu foon zuɣu hal liɣiri maa, di yi nyɛla kadama yi niŋdiya kɔɔ bee yi niŋ hal liɣiri, ti bi yaari ti noli n-dii booni li. Di yi nyɛla liɣiri maa di nyɛla how many euro ŋɔ n-nyɛ li bee dollar n-nyɛ li. A yi ʒi niriba ni bee a niŋ a bi booni liɣiri maa, a bɔrila so shɛli a ni yɛn niŋ a ni yɛn boli li ka so bi wum. A mini so yi diri fiila. ka di nyɛla a yɛn tɔɣisila vari yɛtɔɣa bee taŋkpaɣu yɛtɔɣa. A mali a ni yɛn sɔŋ a zilli maa shɛm, ka gbanpiɛlli bee ŋun ʒiya ka o bi baŋ a ni yɛri yɛtɔɣ shɛli maa ti mali paasipɔti ŋɔ, a mali a ni yɛn yuusi li word shɛli, zilli shɛli ka bɛ bi baŋ yɛtɔɣ shɛli a ni yɛri ŋɔ maa. Di zuɣu di wuhirimi ni kadama ti zilima ŋɔ maa. ti malila ti ni gbaari li bee ti ni yɛri yɛtɔɣ shɛŋa ka ku tooi yɛli shɛŋa. N ni bɔri ni n yɛla shɛm n-nyɛ n chɛndi zaaha bee n-nyɛ n gɔri zaaha, a zilli chɛ ka di mali ashaawara tarisi. Ŋunmiya n-kura oo, ɛɛn, di yi nyɛla a yi kpɛrilana so, ka a yɛn sɔɣi a daa shili ka a bukaata mali to nyin sɔɣi ŋɔ, hal di yi nyɛla a ma bee a'a a ba, ka a yɛn sɔɣi a daa shili shɛli ka a bukaata mali to nyin sɔɣi ŋɔ, di yi nyɛla a yi kpɛrilana so, ka a yɛn sɔɣi a daashili shɛli ka a bukaata mali nyin sɔɣi ŋɔ. Ya hal dii nyɛla a daa mali ya paɣa ka a min o laɣim be duu, ka a mi ni o nyɛla bɛ ninvuɣ so, a shaawara ŋɔ a zaŋ zaŋ mal o. O ka suhukpeeni wan yɛl li ka so wum, to nyin chɛl o di shaawara malibu. M mi ni yɛra maa m-bi yɛli mi ni kadama di bi tu ni a mali shaawara lana. Di tu ni a mali ninvuɣ so a ni tooi mali shaawara, amaa chɛ ka lala nir maa nyɛla ninvuɣ so ŋun gbibi o noli. Maa bɔrimi ni a go. Right? Tɔ a message ka n yɛri ŋɔ maa. M bom liɣiri. Laɣiri n yo so nir gɔra. Laɣiri di ka a ni yɛn kpe luɣili shɛm kam ka laɣiri ku tooi yili di maŋ na. Laɣiri nyɛla binshɛɣu din diri di maŋa. Laɣiri ka ninkurigu o. Laɣiri di bi kurigira. Laɣiri ka paɣa kpɛm o. Laɣiri di nyɛla paɣisaribila. Ariziki bɔbu, di viɛli pam. N ni yɛn yɛla shɛm, di chɛ ka so yɛla ni silimiin tiŋa bee gɔrim di bi viɛla. Ten years ago, fifteen years ago, ti daa bela Libya, ti daa bela Ghana ka wumdi binyɛra wɛ ayi. n lihiri tiivi zuɣu n nyari Itali ha lihim bɛ ni dondoya shɛm lihim tuun shɛli nyambirɔfu jiifinin ni kpɛna ka diri wahala shɛm. Ninvuɣ so ŋun chɛ ka n kpɛna silimiintiŋ hal ni di zuɣu m-be n tim laa yɛtɔɣili ŋɔ maa, ka o daa yɛli ma, Wee a nya so ni tooi be silimiintiŋa, o yuun pia, o yuun pishi, o yuma anu ka nyin ti kana. nti mi a ni di a tim shɛli n-nyɛ gbana ka chɛ o. Weeb nir ni tooi be Silimin Tiŋa bee luɣili kam, o yuun gbaliŋ o ka ʒii gbana ka yin ti kana n-nyɛ ʒii gbana ka chɛ o. Lala nir ni tooi beni ka yin kana n-ti mali tuun suŋ n-nyɛ liɣiri ka lahi chɛ o. So ni tooi be Silimin Tiŋ yuun gbaliŋ ka yɛn ti kana ka bi tooi kuni yiŋa o kala gbana, ka yɛn ti kana n-nyɛ gbana n-kuni yiŋa ka labiri na ka chɛ o. So ni tooi daŋ na silimin tiŋa ka a ti kana n-ti tɛhi ka chɛ o in I repeat it again. Di zuɣu di chɛ ka so yɛtɔɣa shɛli o ni yɛla ka di chɛhi a kpara ka a yɛn na yɛn ku lan tooi bo o. Bɛ yɛlimi. ni Libya bi viɛla bi yɛlimi ni tiŋ yaa kaza bi viɛla bi yɛlimi ni tiŋ yaa kaza bi viɛla ka di zuɣu yan chɛ a kpara ka nyɛ n kulan doo go bin yɛrili ŋɔ maa bɛ yan yɛla di puuni din viɛla ni di puuni din be din kpalim maa nyini yan zaŋ a hankali n kpɛ di puuni n baŋ a ni yɛn niŋ shɛm ka di viɛli n zaŋ ti a n gɔrim di ka zaɣ bila dimi ka zaɣ kurili Gɔrim, yi kana ka yi ti beni, sokam lihirila ŋun yɛn niŋ shɛm ka o bukaata mali. Mani mali yɛtɔɣ shɛli di chɛ ka so yɛtɔɣa, so ni yɛli shɛm ka di saɣim maa bukaata. N yuli m-booni Mister President on social media ni mali yɛtɔɣ shɛli ka m mali yɛra, kpaŋm a maŋa. share this video like this video subscribe an mali so kam platform ka bin kana to share yi yin share yi maa man tuma nyɛmi ka yɛn yɛli ni ka dima n yɛn yɛla mi ni mi shɛm na a wuhim a zo bin gbahiri zahim shɛm amaa miri ka a ti a zo zahim